Ah, to chalo nade siepa? Miya wacha winji. Eh. Ah, ah, iwinjo. Gima dwa nawachni En ni brother na aoro rego kanyo endo. Eh, adwa ni check na go en ingeni. Eh, ovulate timbe ge chicha. Oko ng'ama ber ahinya. Kwa adwa ni check na go kanyo endo. Aore ka Jared kanyo endo. Eh, make sure ni mogo no reg maber. Kik ong'ad pesa moro moro kanyo kata no ni koro kiko gine. Tiwinjo? Jared no ing'ina, Jared no ing'eno nya onyathi maracho jang'ad ga mok ji kanyo en. Gi wi ma ng'ado mogo na anto kwani do ng'ad mok kanyo en. An ng'ad pim na mogo. Rito kori nyera ng'o? Ah, ato an. Eh, an an ng'ato dipim na mogo nade? Iwuoyo sadi. Ah, kaka pong' ma maler ma fine malich ni ng'ato chak pimo na mogo kendo. Ah, egimomi ang'? Atamora atama timang'. In idonje weche mang'eny. Ne nyisna nyathino kik olu jabel kinyan gi wendo. Ati adondora. Ok adondra bwana. Hmm. Dak gi dhako tama nade? Ah, in iwi rach. Sadi ini hmm, in in gi berni gogwalo kia gang'o gi everything ma nyasaye ochwe god in in idak isedhi ka tedo nimbi nimbi nyisa ne wang'a kwar ne wang'a kwar ka jamadhe yath in in in mbele kanyo idhi mana madho manyasin kech mano to wuok e lwet dhano mano ok ni nono Ah, dang' iwuonda ni giberi no te ni ng'ato pok okawi. Bi ing'e ni nyalo miyo adak kodi gi thuon. Mata ng'oni mijinga he. Timo wiya kar kae. Adwa dhi kanye eh? Agochne ng'awa, agochne kurutu, agochne onyulo. Onyulo cha to onge ga form ga. Onyulo onge ga form, kurutu ni manyoa Mombasa. En ema dacheke ane bet pod odum pesa kidogo kata mana lepe mowuothogo pod dung' mamit. En ema do agochone koro mondo koro ang'e kuma en. Ah, kurutu bana. Ah, to aje. Ji ni kanye base kawuono. Un kure? Ah. Bana ing'e ni chuny othagore. Dakika magochi no bana chuny othagore bana kara go line di moro chata yudo kok ti. Eka chaka paro ni mondo ago mare Airtel ni bana kare kanya yudi. Kare tindi itiyo gi mare Airtel be. oh, mos no nyulo ngisi na biro kanyo sana. Abire base kanyo.

Iketo wa wariti ma nyaka nende. Bana ok ing'e gima demno timo. Iwe wametho kendwa bwana, mago to kar timbe mage. Ere kaka demno bana, en en ena penjo. Bato weni.
Iwe ena nade to dem cha penjo wach bana to ni ung'isa na madho yath. Dem mane? Ah.
Mano dem mane? Mano dem mane?
To ng'ane ne.
Ah, mano. No wacho na madho yath. Mago to walo mago. Man, I don't like I don't like that. I don't like that. Yeah? Iwinjo? En ong'e yadhno.
Mtaka. Ok adwa ga ng'ama weyo yath ma mako. En ong'e yadhno. Iwinjo?
Bing'e gima ng'ise.
En en pot komadh manyasi. Ah, kanyo. En dong' en dong' dhi kode to tame. Hmm? Ya kudhi kode. To yadhno ong'e.
Yes, wan dio wan to pod watendo. Mago wacho ne. Kenda nyathi sikul kamene ni madha koda yath no. Eh? Dho bwana sani to koda dhi maber bwana. Gino ne ilo tenda. Ibe na kweri, ndo na kweri. Bwana mari duogo wuok bwana mari ngani ne wuok nyaka lwete koni. Eh, eh. En ngini yadhe no chwak nango? Eh? Chwak nyago maka okaka ni iye kanyo to en guber kanyo. Arubaine bende nitie ka Bwana no kae to dhi okaw ti ocho.
Ibuneke. To yatha chila chelo. En mi dwani madhe. Eh. To en mi luokori kode. Iriambo. To en mi wire.
To yadhno ya.
Kae ti dumo rigo.
Yani madho kise madho tingo ga itaki jaki kise ngoge ti jaki dhi luokori kode kise luokori kode jaki dhi iduwiro rigo.

Gima aparo gi wiya. Nambane ni ka, Iwinjo? bwana.
Gima adwa timo.
Mano nyako ma dwani wa organize kaka wan ji adek ni. Kik wang'is ng'ato. Wadhi to wamake. Mondo wang'is gi ni fupe no. Wang'is ji fupe no. Iwinjo? Kurudu to nyalo Wadhi to ringo. wamake to ora kanero kaka da uniform mar Kisumu Girls sikul moro matango kata Precious Blood giri ka. Ikuongo iluoke Iwinjo? choo. Macha kanye kendo sikul matimo maber ni. Pangani Girls. Ikuongo- Wat- Tere kuro. En ng'ama ikwongo iluoko.
E ikwongo iluoke ka ichoma choma kode nyaka staff room. Full school uniform.
Kik idonj kode e staff room.
Tere form 4. Kele chieng' penj. Oyud ka jogo timo penj. Oyud ka jogo timo penj. To nego bed ni en e form 1 bende. Hmm? Koro wat sande. Kosetimo penjno to dwa ni penjno kare ne en mok moro. Resando osewuok. Osebawe kende en e namba last. Lal na sande.
Eh. Lal na sande.

Gima ne tere madho yath e dho duka. Makata ne yath gima ochwak e ot ni. Ang'o mane odhi omadho ne yath e dho duka? Ah, ah, to binga ka nyako no jaber bana in in iwacho. Koro ni madho ne yath. Nyako cha jaber ah, anen glass na digi glass. Solo ni be wala. Solo ni be wala.
Wana kendo ka yudo ng'ama wala. By the way, to ito kare pok uorganize meeting moro gi kuon nade? Ok ni marach. Ok kik iweda kuon in makoro iwal mondo jakuda kuon obedi.
Iwinjo jokes no.
To to solo ni be. Nenene kata ng'ama nya chielo tong' adier. Eh bana madoka lose maber gi pili pili kwa umbali to kachumbari bende aloso ne kanyo endo gi Tong' adi kitungu. michielo gi kachumbari? Eh, ba- Mane ng'ama ne ochwanyore, mane wacho ni nyako jo chwanye. Mane ng'ama ne wacho ni ochwanyore. Kendo nyakono Kendo nosenene. bwana mega pimo wiwa bwana mano kuro ni yesu ne dwa sero jago no odwa sero jago no Nyako cha jaber bana wang'i. Bana kochung' bana be binga ka. go dwol moko dwol moko to kare ni To kawuono kisolo. solo rwako gudu na. Ah, nakwonga pako. Solo kare magi tang'o.

Moni winjo gima ng'ani owacho. Ng'ano wacho Sulu. nang'o?
Owacho nang'o kwani? Piny manie bwo nam. Aseleku Nine gi kuno. dong- kweli. Wadhi kwalo. Eh, jogi kwalo kuno. Ka wuon gi nodagi, to ok nwadhi wakawe mana gi thuon. Eh, Eh, mano to kawo gi thuon. To ang'o momiyo kare kiwacho ni kikaw gimoro gi thuon? Ang'o momiyo dong kwarwa nowacho ni ne gonwa mbaka moro chieng' moro ni a chieng' mane gidhi giyudo dawa kanyo ka tuomo pi. Kwale gi thuon nikech jodalagi ne ok dwa ni mondo okaw nyakono, koro ne giting'o nyakono gi thuon giringo godo.
Thuon. Kata kelonunga story wa mag familia to uto ok wachga kata mana dala wimbe wache kwaru.
Ngima ng'e ni kwarwa. Kwar wang'e mara kotiyo gokinyi. Ayuru kanyo. Koro rudho lake ma jaduong' koro okawo okawo yien rudhogo lake kanyo. Eh? To kamine no ng'udho lawne modwa ni bede. Hey. Mano yie ni lamane Lake mo- ba- bao koso gine ober. En rudho ga gi ne wan ga gi mapera mo. Maswa. Hey. Mapera marom kama. En mapera To moseolo.
kamine no rudhi lake no. Eh. Achana ang'o ma ilo duonde.
Hey. Mm, Aneno gino. To ng'udhe.
Ai. To kanye modwa ni bede. Mano The yie ni bang' same ng'udho same kuom- place. Mano nosep kwarwa. Kwarwa ka ne dhi.

Dono jibu move no no move. Ose move. Ise move gidi adikoro. Ana nyako kabengo lalare. Macho seweyo.
Mm. Macho no move goma weyo. Nyaka ndabeli go two days angana. O drive go nyaka.
Akurutu.
Tadhe Mombasa maduo. Nipus nipus no pus gagi nani. Mm. Ang'eye.
Dani.
Ang'eye. Ng'eye Dani marge mm.
marge sela. Mm.

Jachien Ruoth obiro to rodhi. Hmm?
Jachien bende ga ga baba. Bwana anda ol.
En en to en iwega nang'o? En ng'ama miye garusa mar wuok awuoka kamano obi otim gik motimo go. Ang'e gima jachien timo ne ga. Kudu jachien onge kata mana jaode. Kwani en onge kata mana kamoro piyo ba kata gi nyithinde. Okonya ga telo dhako aho. Kurut.
Jachien keto ga ji en jo ingima.